Аллаһы Тәгалә безгә ике дөнья бәхете насыйп итсен һәм әлбәттә Аллаһы Тәгалә безгә гыйбадәтләреннән аның ләззәт табырга насыйп әйләсен. Ураза ул зур ләззәт. Зур рәхәтлек бирә торган әйбер. Ниндидер бер ашамыйча эчмичә тору да безгә инде ул үз чиратында үлчи алмаслык бер ләззәт бирә. Әмма ашамыйча-эчмичә торып кына ураза тотып булмый. Ураза тотасың икән, уразаны тотарга кирәк яның белән дә, тәнең белән дә. Шулай ук инде тыелып торырга туры килә, ашау эчүдән генә түгел, башка әйберләрдән дә. Шуларның берсе тыелып торырга кирәк начар кешеләр белән аралашудан. Ни гаҗәп, мөхтәрәм кардәшләр, начар кешеләр белән аралашмау хәерле икән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хәдисе бар. Әгәр берәр кешене яратмасагыз, аның белән аралашмагыз ди. Ягъни син яратмаган кеше начар булмаска да мөмкин. Әйтәләр бит, җенем сими диләр. Ошамый ул сиңа. Ләкин шушы сиңа ошамаса да ул кеше Димәк, син аның белән аралашма. Ягъни, күңелеңне үзеңнең борчыма. Ул кешене күргән саен, мәсәлән, синең ачуың куба. Каядыр ничектер үзең үз-үзеңне тотышың үзгәрә. Холкың үзгәрә. Димәк, кирәкми син аны күрмә, аралашма. Була бит алай да яшәргә. Ә инде начар кешеләрне яратмаска без тиешбез. Без кешенең, мәсәлән, гөнаһ кылуына, аның үз-үзен начар тотуына риза була алмыйбыз берничек тә. Әгәр риза булабыз икән, димәк без шушы гөнаһка риза булган дигән сүз. Әгәр дә инде без ул кешене үзгәртә алсак, үзгәртәбез. Мәсәлән, матур сүз әйтеп, яхшы үрнәк күрсәтеп. Булмый икән, аның янында катнашырга кирәкми. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, яхшы дус ди, ә дус инде ул синең аралаша торган кешең шулай бит. Яхшы дус ди, аны чагыштырырга була ди. Э, ислемай сатучы кеше белән. Ул ислемай саткан кеше сиңа шушы ислемайны бүләк итеп бирергә мөмкин. Бүләк итеп бирмәсә, сатып бирә. Сатып бирмәсә, ул сиңа аны сылый, сертә. Алай булмаса, Ислемай саткан кешедән гел тәмле ис килеп торырды. Чөнки ул үзе гел Ислемайлар арасында. Ә менә начар кеше ди, начар дус ди. Ул инде тимерче кебек ди. Тимерче ди, Әгәр син аның янына барсаң, сиңа ут кабырга мөмкин, чөнки тимерче гел ут белән эшли ул. Сиңа ут капмаса да, аннан киген сасы начар ис килеп торыр ди. Чөнки ул үзе гел тирли, ут янында булганнан соң аннан да начар ис килә, һәм әлбәттә инде аның эшеннән дә начар ис килә. Бу тимерче начар дигән сүз түгел, бу уйлый күрмәгез. Тимерче бик яхшы кеше, бик яхшы хәнәр, кирәкле хәнәр. Әмма бу чагыштырып караганда ди. Менә шуңа күрә дә, әлбәттә, безгә дә кешеләрне араларга кирәк. Чыннан да, начар исле кешеләр бар. Начар исле кешеләр нинди? Алар теге тирләп сасып иргән кеше түгел, гынах кылган кешеләр. Чөнки гөнаһның да үзенең исе була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм берсендә мөселманнар белән утырганда җил исә дә сасы исе алып килә. Шул вакытта сахабиләр әйтәләр, "О, нинди сасы ис бу?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, "Беләсезме нинди ис икәнен?" ди. "Юк", ди Расул Аллаһ ди, сахабиләр әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә, бу гайбәтчеләр исе ди. Ягъни кеше турында гайбәт сөйләсәң, менә шушындый ис чыга ди. Димәк, гынах ул һәм гынах эшләгән кеше ул сасы исле әйбер икән. Андый кеше янында бит буласы килми бер дә. Менә синең җаның да теге кешенең гынахын, аның гынахыннан килгән исне сизә, сизергә тиеш. Шуңа күрә җаның чиста икән, андый кеше белән син аралаша алмыйсың. Торып китәсең килә. Әмма үзеңнең йөрәгең пычрак икән, җаның пычрак икән, син тартыласың андый кешеләр янына. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә Ибн Гумәргә. Ибн Гумәр ди.

Шулай, нәкъ шулай. Әгәр дә син начар кеше белән аралашасың икән, димәк син үзең дә шундый. Яки ул кеше яхшы, әгәр син яхшы булсаң инде. Я булмаса, син начар, әгәр дә ул начар булса. Әмма сез икегез ике төрле була алмыйсыз. Ике ошаган кеше генә бергә аралашып йөри. Бергә дуслаша. Бергә була ала. Ике терле кеше бергә була алмыйлар. Менә шуның өчен дә, әгәр син күңелең белән яхшыргансың икән, гамәлең белән яхшыргансың икән, димәк, начар кешеләрдән дә ерак торырга кирәк.